Salam Mugallim. Salam jigim.
Siz geçen gezek ýan ýoldaş saýlanylmaýar, ähmiýetli saýlaw bolanlygy üçin karar berilmeli proses diýipdiňiz. Bu gezekki soragym, ýan ýoldaş saýlamazdan öňürti tanyşlyk prosesi gerekmi? Jigim, tanyşlyk prosesine indi biz halkara dilinde diýýäsmi, ýani halkarasynda ulanýan söz swidaniýa diýilýär. Swidaniýa period gerek. Ýöne swidaniýa periodyň nämedigini we nähili dolandyrylýandygyny ýaşlarymyz öwrenmeli bolýar. Näme diýmek swidaniýa period? Näme nädip dolandyrylmaly? Indi swidaniýa period ýan ýoldaş karar bermezden öňünçäki bolup geçen tapgyr. Şu tapgyryň içinde etaplar bar jigim. Indi şonuň üçin swidaniýa periodda ilki başladylmazdan öňünçä edilmeli bir etap bar. Onuň birinjisi şu bar, iki tarapam mizaç tiplerini dogry anyklamaly we bir-birine-de aýtmaly. Ýöne bu duşmazdan öňünçä, ýagny swidaniýa edilmezden öňünçä aýdylmaly. Meniň mizaç tipim, mysal üçin, birdir, meniň mizaç tipim dokuzdyr diýip aýtmaly. Muny hiç haçan ýygşyrmasalar, bir aýyp zat däl bu. Näme üçin ýygşyrmaly däl, näme üçin aýdylmaly? Biz biri-birimiz duşmazdan öňçä biz biri-birimizi tanap bilerismi? Hawa. Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Ýygşyrmaly däl, aýtmaly. Hiç haçan çekinmesinler, aýyp zat däl. Näme üçin çekinmesinler? Dokuz sany miraç tipiniň hemmesi biri-birinden tapawutly bolmaýan gadyrlara eýe. Dogrymy? Birinji näme etmeli? Muny SMS arkaly, islese telefon, umuman SMS arkaly aýdyp bilerler. Meniň mizajym tip birdir. O da diýse ki, meniň mizajym tip dokuzdyr. Birinji, ýani tanyşman, swidaniýa perit başladyrmadan öňjäki tapgyr. Ikinjisi näme etmeli? Indi biz ýekelikde öz-özümiz bilen gürleşmeli. Häzir duşuşyga gidemzok, öz-özümiz bilen iki tarapam ýekelikde öz-özüne sorag bermeli. Näme diýmeli? Men biolog taýdan hem psiholog taýdan durmuşa taýýarmy? Men özümdäki ukypdyr başarnyklarymy kämilleşdirdimmi? Özümi hakykatlaşdyrdymmy? Dogrudanam men durmuşda nämä garaşýan? Durmuşyň jogapkärçilikleri bar jigim. Men bu durmuşa taýýarmy? Ilki şu soraglaryny öz-özlerine bermeli. Birem indi mähriban jigilerim şol iki tarapyň mizaç tipleriniň oňyn haslaryny, birem ýaramaz meýillerini tejribe etmek arkaly däl-de, okamak arkaly öwrenmeli. Haçan? Swidaniýadan öňünçä. Öňürti öwrenmeli. Ine, mysal üçin şeýle bir zat bar. Nädip öwrenmeli muny? Gysgajyk şu zady ýa açaýlyň. Mysal üçin, tipikileriň mähirli, ýardamsöýer, birem güler ýüzli aýratynlyklary barmy? Bar. Indi şu has mähirli, has ýardamsöýer, has güler ýüzli bolan biriniň Has öýkelek, duýguçyl, gabanjaň bolmak ýaramaz meýiller-de bardyr. Indi biz näme etmeli? Şuny bilmeli. Tutanýerli, işeňňir, maksada okgunly biriniň bähbitçil, tekepbir, daş keşbine aýratyn ähmiýet berýän, aýratynlyk ýarama taraplary barmy? Bar. Mysal üçin, duýgudaş, asylly. Özboluşly biriniň küýli, gözügidiji, melanholik ýaramaz meýilleri barmy? Bar. Indi hemme dokuz tipiň hem has aýratynlyklary hem bar, ýaramaz meýilleri hem bar. Indi biz öz-özümiz bilen gürleşen halatymyzda men duşuşjak bolýan kişimiň, ýagny partnýorymyň mähirli, ýardamsöýer, güler ýüzli aýratynlyklaryny haladym. Ýöne bu aýratynlyklaryny kabul edýänmi? Diýip öz-özüňe sora görmeli. Ýagny öýkelek gabanjaň duýguçyl aýratyn kabul edýäňmi? Eger kabul etmeýän bolsa, onda o duşuşyga gitmesin. Onda kabul edýän. Dogrudan hem men güler ýüzli, mähirli, ýardamsöýer ýanýoldaşa eýe bolmak isleýän, ýöne onuň şuň ýaly ýaramaz meýillerem bar eken. Diýip, kabul eden halatynda. Muny kabul etdi. Indi şuny diýäýmesinler. Men duşaýyn-da, durmuş guraýyn-da, soňra bu düzeler. Ýok, jigim, düzelmeýär. Onuň üçin näme etmeli bolýar? Başgaça aýdamda, goşadanlar üçin aýdýar, güli diken bilen kabul etmeli bolýarsyň. Kabul etdi. Birinji ädim näme etdi? Mizaçlaryň birigini aýtdy. Ikinji ädim näme? Öz-özünden gürleşdi. We şu aýdan öz-özüne beren soraglaryny sesli görnüşinde özüne aýtsyn. Sesli görnüşinde, içinden näl, sesli görnüşinde. Näme üçin huş astyna gitsin şol? Sesli görnüşinde. Men dogrudan-da durmuşa taýýar. Men ukypdyr başarnygymy kämilleşdirdim. Men ýanýoldaşymyň şu aýratynlyklaryny Hem oňyn haslaryny, hem ýaramaz meýillerini hoşamaý kabul edýäni öz-özüne gürlesin we kabul etsin. Indi üçünji ädim niýetini gözden geçirmeli. Häzir duşuşyga gitmezden öň niýetini, hem özüniň, hemem ene-atasynyň niýetini gözden geçirmeli. Men näme üçin şu bilen durmuş gurjak bolýan? Näme üçin? Näme üçin diýen soragyň jogabynda niýet ähmiýetli bolup durýar bärde. Emma mysal üçin diýseňki, men muň daş keşbine, ýok men muň derejesine, ýok men ertesi gün muny Maşgala durmuşynda has maňa hyzmat etsin diýip durmuş gurýan. Indi niýetlerini gözden geçirmeli. Niýetlerini gözden geçirmeli. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýipdirler. Ýagşy niýet bolmaly. Mysal üçin käbir ene-atalar şuny diýip biler, şu bilen durmuş gur. Gaty ýuwaş gyz ýa-da mysal üçin dogrudan hem bize hyzmat eder diýen bolsa bärde niýet gowy däl. Indi men şuny aýdaýyn. Ene-atalar ilki niýetlerini düzlemeli. Näme üçin biz köp zatlar ene-atalaram biz bilip we bilmezden ýalňyş edýär. Näme etmeli ilki bilen öz özlerine gowy arzuwlar etmeli. Şuny diýmeli men öz gujur gaýratym bilen öz özüm dolandyrmaga diýip arzuw etmeli. Şuny dileg etmeli. Näme üçin ýogsam biz näme edýär? Ýok meni saklasyn oglum gyzym saklasyn. Ogul oglan gyz ony saklamaly. Gelinem oglanam ene-atany saklamaly. Ýöne saklamaly diýip durmuş gurdurmaly däldir. Oň üçin näme etmeli? Swidaniýa perioda gitmeden öňünçä birinji näme etmeli? Miz aşdamy sms arkaly aýtmaly. Indi aýtdy. Men mähirli ýardamsöýer güler ýüzli. Indi ol hökman suratda kitaby açar, okar, hä, mähirli ýardamsöýer ýa-da mysal tipikiniň mähirli ýardamsöýer aýratynlygy bar eken, bu öýkelek gabanjaňdyr. Muny kabul etdi. Indi bu garşy tarapam diýmeli. Meň gözleýänim şu. Ýöne o-da ony gözleýärmi? Iki tarapam hawa. Seniň mizajyňam kabul edýän, seň ýaramaz meýliňem kabul edýän, niýetimem ýagşy. Hawa, indi durmuşa-da men taýýar diýen halatynda indi swidaniýa periodyň başladylmazdan öňürki tapgyr gutarýar şu taýda. Indi näme etmeli? Swidaniýa periody başladylmak üçin Ene-atalara iki tarapam aýtmaly. Men, dogrudanam, partnýorymyň şu mahalky analizini teswirlemäge görä, men şu bilen swidaniýa etmäge karar berdim diýmeli. Indi bu näme etmeli? Ene-atalary habardar etmeli ýöne hökman suratda. Ene-atalaram habardar näme etmeli? Bularam rugsat bermeli. Häzir ene-atalar tanyşmaly däl. Ilki ýaşlar tanyşmaly. Onsoňra ene-atalar ýaşlara şuny aýtmaly, nirde duşuşypleşjek, haçan, haýsy sagatdadygynam aýdyp we duşuşyga gitmeli. Indi duşuşyga gidilende, duşuşygyň birinji güni edebine laýyk geýinsinler, aşa süslenmesinler. Ýagny öz gözellik salonlaryna gidip, özlerini sada, Adaty görnüşde tanatdylar. Bolşy ýaly. Bolşy ýaly, ýagny oňa edebine laýyk geýinsinler. Zenan kişi zenan kişi geýinen ýaly bolsun, erkek kişi hem bol, bolşy ýaly bolsunlar. Ýagny on birem gitdiňiz, edebine laýyk salamlaşmaly, edebine laýyk oturmaly. Indi näme gürrüň etmeli? Bärde edilmeli gürrüň şu, umumy gürrüň edilmeli. Indi şu umumy gürrüň edilýän halatynda iki tarapam şuny unutmasalar, ilki görenlerine hem surat taýdan, hem syrat taýdan birik-birege täsirler orta çykjakdyr. Şo täsir hökmany bellik etseler, biz muňa sulh alma diýýäs. Mysal üçin, beden taýdan, biologik taýdan, ýa psihologik taýdan belki sulh galman biler. Hemme ýaňky psihologik taýdan aýratynlyklaryny kabul etseň hem bir sulh diýen zadam bar. Sulhy aldym almadym, ilki görende, bak, ilki görende sulh ähmiýetlidir. Şony bellik etsinler. Ýa hiç zat tesirlemesinler. Salamlaşmaly, ýaňky täsirleşmäni bellik etmeli. Ondan soňra

Indi birinji güni şeýle 40 minutda tamamlamaly. Tamamlanandan soňra bu bolup geçen hadysany, bu prosesi iki tarapyň enatasy bilen, ýagny o tarapda üç tarap, bu tarapda üç tarap, jem alty kişi aýry-aýry öz öýlerinde, öz hanalarynda muny teswirlemeli. Ýagny Zenan, ýagny gyz tarap öz garaýşyny aýtmaly, oglan tarapam öz garaýşyny aýdyp, umumat teswirlemeli. Indi ýene birinji günüň, duşuşygyň birinji gününden soň ýene ýedi gün soňra ýene bir swidaniýa period, ýene bir duşuşyk güni bellemeli. Ýöne bärde duşuşyk gününe hökman iki tarapyňam ejesi bolmaly. Bular öz aralarynda Hem bärde näme üçin birik-birigi tanamak maksady bilen, ýagny maşgalalary tanamak maksady bilen ejeler hem maşgalalar biri-birine sorag bermeli. Mysal üçin, nirde işlenilýär? Maşgala. Iki maşgala biri-birini tanatmak maksady bilen wekiller diýilýär soňa. Şu arada ýanyna partnýorlar hem, ýagny ýanýoldaş bolýan, swidaniýa edýän ýaşlar hem şa ejeleriniň ýanyna hökmany da bolmaly. Bu bir hili käbir zatlar bir hili başga many çykarmasynlar. Sebäbi näme üçin diýseň, çynlakaý bir mesele bu. Ähmiýetli bir mesele. Onuň üçin hökman suratda bu wagtda şeýle hereket etmek. Ondan soňra ýene bu ikinji günniki duşuşygy ýene teswirlemeli. Bärde kaka da bolmaly bu işiň içinde. Bir indi serediň, şu taýda şuny ýöne ýaý ýaýyň içinde aýdýar. Ejelerem, kakalaram, ene-atalar umuman kämil ynsanlar bolmalylar. Ýani teswirleýän halatlaryny duýgy bilen, hyjuw bilen, ýa bir bolar-bolgusyz käbir zatlaryny analiz etmelilerdir. Mantykly bolmaly, tarapsyz bolmaly, adalatly bolmaly. Ýagny türkmen atalarymyz diýýär-ä, Ody özüňe bak, ötmese kesekä diýen ýaly hökman şurada analiz ederlerine gaty çyllykaý çemeleşmeli. Bu hem diňe sen ogluňy öýlendireňok, ýa diňe sen gyzyňy durmuşa çykaraňok, jemgyýete täze bir maşgalany gurýaň sen. Onuň üçin jemgyýet Biziň gaty uly bir jogapkärçilik üçin. Onuň üçin näme etmeli bolýar? Indi şu ejeler hem iki taraplar üçin umuman gowy diýseler. Ondan soňra ýene bir 7 gün soňra bu işiň içine kakalar hem girmeli. Käde bizde mysal türkmençilikde bolýandyr. Aý ýok, kakaň näme işi bar? Ýok. Hökman suratda men bu ýaş enatalara da ýüz, ýani ýüzlenýän. Hökman suratda gatnaşdyrlar. Näme üçin diýseňiz, ýöne köýde bir awtoulak aljak bolamyzda gidip maşgala çileler bolup hem näme. Emma Ähmiýetli bir saýlaw. Ähmiýetli ýanýoldaş. Ogluňyzyň, mähriban gyzyňyzyň, rehimli ogluňyzyň ýanýoldaşyny saýlaýaňyz. Ähmiýetli bir saýlaw. Onda näme etmeli bolýar? Indi ýene-de bärde bu alty kişi duşuşmaly bolýar swidaniýa periodynda. Indi şu swidaniýa periodynyň iki bölegi bardyr. Zerurlyk tapgyry bar, birem isleg tapgyry bardyr. Meň şu aýdan zatlarym zerurlyk tapgyrdyr. Indi şu ene-atalaram duşandan soň, umuman, ýagny ynsan diňe akyl ulgamyndan ybarat barlyk däldir. Ynsanda göwün diýen ulgam bardyr, wyždan diýen ulgam bardyr. Şularyň hemmesiniň sesini diňläp, maňzyňyza batýar, gabat gelýär, umuman aýdylýan zatlar. Içiňizdenem bir wyždanyň sesem sizi kän birahat edenok. Dogabit diýişjegiňiziň syzgylary, duýgy ölçeginiň duýgulary, düşünje ölçeginiň bilgileri, umuman, bir-birine sazlaşykly bir zatlar bar bolsa, kän jikme-jigiň üstünde oturmasynlar. Näme türkmen atalarymyz diýýärler, Haýyrly işleri kän garaşdyrman diýýär. Onda näme etmeli? Meniň pikirimçe, ýigrimi bir gün, ýagny birinji güni, soňra ýedi gün ara bilen üç gezek, swidaniýe period, aslynda, Swidaniýa periodyň zerurlygydyr. Hä, ondan soňra diýseň ki, men gudaçylyk etjek, ondan soňra-da ýene-de swidaniýa periodyň isleg tapgyryndan baş dartjak diýseler, olar her kimiň şahsy garaýşy, men ony bilemok. Ýöne bu ynsanyň binýadyna gabat gelýän swidaniýa period gerekmi, ýanýoldaş? Karar bermeden howwa, ýöne şunuň dolandyrylmasy şu görnüşdedir diýen. Birem şuny bilsin ýaşlar. Ýani diňe iýmek, içmek, ýa-da mysal üçin bir ýerde duşmak, ýa-da bagyşlap bilýän goşa durnak üçin fiziki galtaşmak, ýa elleşmek bu däldir swidaniýa. Şonuň üçin gaty seresap bolsunlar. Näme üçin seresap bolsunlar? Sebäbi jemgyýetiň esasyny gurýarlar. Oýun etmediler. Ýanýoldaşa biz näme diýdik? Ähli durmuşyň pudaklarynyň esasy bolup hyzmat edýändir. Onuň üçin käbirler ýok, özüňiz duşuşyň, özleri çözülişsin diýmesinler. Hökman suratda ene-atalar, ýöne ene-atalar bu babatda gaty tarapsyz bolmalydyr. Duýgyny goşmaly däldir. Tarapsyz bolmalydyr jigim. Umuman söwdäni perwert gerek jigim. Ýöne söwdäni perwert diýlende aglabamyz belki ýaşlar ýalňyş pikir edýän bolmaklary mümkin. Bir ýerde oturyp kofe içmek, bir ýerde oturyp çaý içmek, bir ýerde dondurma ýemek däl, bu däl jigim. Ýani söwdäni perwerdiň ylmy taýdan açyklamasy şeýleräk meniň garaýşyma görä. Ine möhüm şeýleräk bir sorag bar. Şu ýaňky diýdiňiz-ä söwdäni perwert dowamynda. Mysal üçin bir tarap aýdaly oglan tarap gülüň dikeni bilen kabul etdi diýeli. Hawa.
Oňyn diýeli. Emma mysal üçin gyz tarapy aýdaly mysal üçin bir tarapyň kabul edip ýa-da käbir zatlaryna nägile bolan halatynda muny garşy tarapa nähili görnüşde ýetirmeli ýa-da bu neme üstüni ýapyp geçilmeli bir mowzuk. Meň pikirimje jigim ýani bu eger üstüni ýapmaklyk şuňa meňzeýär. Mysal üçin öýi arassalamyzda halyň aşagyny hapany süpürmeklige meňzeýär. Açyk we günümi açyk aýtmaly muny. Açyk aýtma, näme üçin hiç zat ýaşyrmaly däl jigim. Biz açyk aýtmaly. Birinji niýetimiz gözden geçirmeli. Niýetimiz ýagşy bolsa, birä niýetimiz ýagşy bolsa. Birem biri-birine gabat gelmeleri umuman 70 göterim gabat gelýän bolsa jigim, ýani 100% gabat geljek däldir bu.

Ökde, nämärä synag? Emma biz näme, ökdäni bilen bilen bilmeýäni aýyrmak üçin synag edilen. Maşgala durmuş hem bir synagdyr. Onuň üçin köp, ýani jikme-jigiň üstünde oturmasynlar. Ýani swidaniýa periodyny meň pikirimçe uzatmasynlar. Ýani üç, üç sany swidaniýa period bolýar. Soňa baka belki ýani ýalňyş ýola gidilme ähtimaly bar. Gaty seresap bolmaly. Ýani ynsanyň içinde e, nemeler bardyr jigim? Ýani puşman bolmaýan şol moment buýruk berýän nebisler bardyr. Şonuň üçin üns bermeli. Ýani biz näme etmeli? Swidaniýa periody, ýani e, gaty seresaply eserden dolandyrmaly.
Mugallym onuň ýan umumy gürrüňler bolmaly diýdiňiz. Ilkinji duşukda bu gürrüňlerde esas salynýan mowzuklar näme bolmaly? Umuman dünýä garaýşyny kesgitlemeli. Indi serediň, mysal üçin diýeli, Mysal üçin, umuman şeý diýsek, mysal üçin, iki sany tip biriň e, ylalaşma ähtimallygy ýokarymy jigim? Umuman alamazda. Ikisini dertdeşler, ikisini. Ýöne ikisiniň şu dünýä garaýyşlary deň bolmasa, dünýä garaýyşlary deň bolmasa, bularyň ýene-de ylalaşma e, ähtimallygy azalýandyr. Biziň maksadymyz dünýä garaýşyny kesgitlemek o taýda. Dünýä garaýşy nähili? Nähili garaýar dünýä? Indi mysal üçin siz diýseňiz ki, tipbäşlere biz näme diýdik? Sowatly, ylymly diýdik. Indi hemme tipbäşler sowatly, ylymly diýen halatymyzda ýok. Hemmeň üçin dünýägaraýyş tapawutlydyr. Mysal üçin, okan tip bir, okamadyk tip bir başgadyr. Dünýägaraýşyny kesgitlemek maksat bilen edilýär. Onda diýmek, biziň mizajymyz bilmek ýa-da şonuň mizajynyň biziň diýeli iki tarapynyň meňzeş bolmagy, Onuň oňyn däldir, doly analiz etmeli. Hawa jigim, ýagny hökman sowda meňzeş bolmakly. Käde gowy ýalydyr, käde erbedem bolup biler. Tapawutly bolmak käde erbet ýalydyr, ýöne gowam bolup biler. Ýagny şuny bilmeli, ýagny diýýärler, maddanyň maksady many diýýändirler. Sen mysal üçin ters diýen zadyň dogry ulansaň gowy bolýar. Seniň düz diýen zadyňam Ters ullansaň ýene ýalňyş bolýar. Onuň üçin näme etmeli bolýar? Ýani esasy mesele jigim elimizdäki gadyrlarymyzy, elimizdäki maýalarymyzy, umuman ömür maýamyzy tygşytly ullanmak üçin biz gaty akylly bolmaly. Onuň üçin hem öň ýan ýoldaş saýlamakda da düýn bir diňleýjimiz ýazdy. Gaty men gaty hoşal boldum şonda. Saýlamaly däl, saýlanan biri bolmaly diýýär. Gaty üýtgeşik. Saýlanmaly biz. Näme etmeli? Özümizi kämilleşdirmeli. Her kim özüni kämilleşdirse saýlanandyr-da.